Hnawh chhuah kan tawh loh nan haw u, ral tlan vek kan ni kan ti tawh kha. I ringtu Isua nun neitute reng reng hi ral tlan vek kan nih avangin hnawh chhuah kan tawh loh nan haw u. Kan Lalpa duhdan ang zel, kan Lalpa rilrem mittlungin a thei chin chinah nun, zawm hi thahnem ngai takin hma i let har zel teh ang u. Chuti chuan Lalpa duh dan ang zawk zela kan ke kan pen chuan, Aw, kan sawi duh chu. Voinia a tak takin Burma kan unaute pawh an rawn ral tlan. Hetah hian an awm kumkhua dawn lo. Engtik nia emaw chuan an ramah maw khawchhakah An hawng leh vek dawn, an kir leh vek dawn chu chu a ni. Kan sawi duh lai erawh chu an pianna ramah ngei khan an pianna khua dik takah an kir leh vek dawn. Heta hian tumah hi an cham hlen dawn lo, he kan Zoramah hian an cham hlen dawn lo, nang leh kei pawh hi khawvelah hian kan cham hlen dawn lo. Kan pianna Isua Krista hian kan kir leh vek dawn, kan kir leh vek dawn heta hian maw, mikhual, micham, eh, mi vak vai mai mai kan nih hi i hrethar ang u. Kan pianna dik tak Isua Krista-ah kan la hawng leh vek dawn, Kan la kir leh vek dawn, he khawvel hi engtika a hmu ngai tawh lo turin kan ram dik tak, kan pianna ram, kan pianna khua, kan khawhmun ngheta kan hawng leh vek dawn maw? Chuvang chuan he leiah hian heta a sawi ang khan nangmah i inhmangaih angin maw? I chenpuite in eh, i chenpuite pawh i hmangaih tur a ni, a tih kha. He leia kan cham chhunga ziak dang te kan en chuan hmangaih in lo chu tuma engmah bus u tih te a ni. Chuvang chuan, Kan sawi duh chu he lei a kan cham chhung hian mikhual raltlan awmkhawm kan ni raltlan a kan awmkhawm chhung te hian in hmangaih takin i awm ho za ang u. Nang leh kei pawh vawiin ni ah hian kan tiang e raltlan kan lo ni ta a ni. Setana uap lumna hnuaia Setana âng chhunga Setana Lalrama chen hi kan paih lo va, Setana chuanin ama mi rukru chu rut tur leh tichhe tur leh tihlum tur lo chuan khawvelah hian a rawn kal lo a tih ang deuh hian Setana leh a tirhkohte chuan ama mi leh sate pawh hi tha taka enkawl a hnekin kan ti ang e aw. Pathian leh Setana mi zia in an lohna chu Setana chuan min tih hlum, min tih chhiat vek kha a tum, a tum ber a ni, a hnapui ber a ni. Pathian ve thung erawh chuan thatna zawng zawng min pek chatuan daih nun khawinawmna kha min neih tir kha a tum ber a ni. Setana chuan an chhia zawng zawng Min phur tir a, min pek a, min tuar tir hi a tum ta a ni. Bal reh thei lo, i inchhung leh thawmhnaw kai kha i ning thin em? Lung ngai suh, Joe and Joe te chuan insukna detergent powder chi hrang hrang, orange leh lemon perfume rimnam chem chem, heng Ultra Wash, Power Wash leh Starlight detergent powder te an siam chhuak ta chur chur mai le. Chu mai a ni lo, Joe and Joe toilet expert, Joe and Joe dish wash leh hand wash, Bose scented fennel leh Jolene glass cleaner te an siam chhuak chur chur ta. Kan thil siam te hi a chak tha in chemical ratio dik taka siam an ni e. Mizoram a siam kan kut chhuak ngei a nih avangin company dang zong aia profit tha zawk in kan pe thei bawk. Joe and Joe Shopping Mall, Falkland East, near Hawla Park. Thlirtu leh ngaithlatu zawng zawng te a hmasa in inzavai in Lalpa duh tak Isua Krista hming in chibai kan lo buk vek a che u. Tun tum hian in Pathian thu Sharingna kan rawn nei dawn a ni. A hmasain Bible bung leh chang kan innghahna tur chhiarin i lo ngaithlang u. Leviticus bung sawm pakua chang sawmthum pathum chang sawmthum pali tin ram dang mi in rama khawsa ve an awm chuan in tichhe tur a ni lo. Ram dang mi in zinga khawsa te chu in tan in ram a mi reng ang an ni tur a ni a, nangmah i in hmangaih angin i hmangaih tur a ni. Nangni pawh ai Kupta ramah khan ram dang mi in nih kha, kei hi Lalpa in Pathian ka nih hi, pakhat ka han chhiar leh ang e. Lev. Exodus pung sawmhnih pathum chang kua hnam dang i hnehchhiah tur a ni lo. Nangni pawh Aigupta ram ah khan hnam dang in lo ni tawh avangin hnam dang rilru put dan chu in hre si a, Nangni pawh ai Kupta ramah khan hnam dang in lo ni tawh avangin hnam dang rilru put dan chu in hre si a. Pathian leh ka bu thianghlim kan chhiar te Lalpan a thar in kan za tan mal min sawmsak rawh se. Amen. Umm kan han sawi zau ve dawn a nia keimah ni phak ang tawk zel in aw. Khawngaih takin kan sharing tur hi pawimawh hle niin kan hria a, chuvang chuan a tir a lai a tawp thleng a, aah min lo ngaihthlak sak hram turin kan han ngen hmasa duh cheu a ni. Thupui atan chuanin ral tlan vek kan ni tih hi kan thupui tur innghahna tur a lei mu ber a ni dawn a ni. Raltlan vek kan ni tih kha a ni a. Tichuanin Sawitawng khanin raltlan vek hi engti kawng zawngin nge kan ni tih kha han ngaihtuah ho hmasa dawn ta ila. Ahh hmasa chuan Tuna kan chhiar ang chiah khan Aikupta ramah khan a ti maw? Aikupta ramah khan ram dang mi in ni kha. Chuvang chuan ram dang mi in lo ni tawh a, aa, ram dang rilru put dan chu In hre si a, hnam dang rilru put dan chu in hre si a, a ti. Aw, Aigupta chuan eng nge sawi? Setana lal ram a sawina a nia. Setana lalna ram, Setana awpna hnuai atanga tlan chhuaka Pathian ang chhunga inhumhimna zawnga tlan lutte vek kan ni tih hi kan sawi thar duh a ni. I pawm pawhin, pawm loh pawhin thu tak kan sawi a ni. Chu chu kan sawi hmasa ni se. Tichuanin Setana lalna, Setana uaplumna hnuaia awm chu a nuam em? Ti ta ila, nuam ni se Kan ti ange aw. Nuam ni se pian thar angai lovang vawiin nia aw. Aikup ta ah khan Aikup ta lalna ram khawvel setana lalna ram ah khan Israel fate kha an ral tlan tirh u kum sang a tam tak liam ta khan, kum za tam tak liam ta khan Setana lalna ramah an tlan chhia a, hei an tlan chhia te an zuk ral tlan khan Setana leh a tirhkohte khan tha takin an lo enkaw lem. A ziak kha chhiar dawn ta la, enkawl nge kawl lo kan tih chuan an lo enkawl lo. maw an lo ti duh dah an lo ti ret hei maw an lo hmu sit hna rum hna hah thlak an zawh loh thleng thleng pawhin hna hna hrim takin an lo thawh tir an lo chhawr ret hei a nih kha Kumzali chuang teh meuh Israel fate khan Setana tih duh dahna, Setana lalna âng chhûngah chuan nun khawhnawmna a awm lo a ni tih kha a tem rei ber pâwl tak chu an ni lo maw aw kan ti a ni. Hring fate zîngah chu chu a ni. Chuvang chuan Setana lalna âng chhûng inhumhimna chuan nun khawhnawmna, a nun hlimna te, malsâwmna ṭhatna kan tih te pawh hi han awm ve dawn angin lang mah se chu chuan chatuan daih thil tling then chen fâk awm engmah a awm lo. Chu chu ni. Chuvang chuan nang leh kei pawh vawiin ni ah hian kan ti ange, ral tlan kan lo ni ta ni. Setana uap lumna hnuaia Setana ang chhunga Setana lalrama chen hi kan paih lo va, Setana chuanin ama mi rukru chu rutu leh tichhetu leh tihlum tur lo chuan khawvelah hian a rawn kal lo a tih ang deuh hian Setana leh a tirhkohte chuan ama mi leh sa te pawh hi tha taka enkawl a hnekin ka an ti ang e aw. Pathian leh Setana mizia in an lohna chu Setana chuan min tihlum A min ti chhiat vek kha a tum a tum ber a ni, a hnapui ber a ni. Pathian ve thung erawh chuan thatna zawng zawng min pek chatuan daih nun khawinawmna kha min neih tir kha a tum ber a ni. Setana chuan anchhia zawng zawng min phurh tir a, min pek a, min tuar tir hi a tum ta a ni. Chu chu Pathian leh Setana in-an lohna chu a lo ni ta a ni. Tuman an che dawng fa nih kan duh lo vek ti rawh u Vawinia. Chu mi a nih vang chuan Pathian ang chhunga maw raltlan vek kan ni kan tih kha Pathian hnenah, Ti hian kan sawi teh ang. Khaw chhakah khianin tunah hian kum hnihthum bawr vel kan u leh naute Myanmar lam kan u leh naute ram nasa taka a buai avangin khawvel hmun hrang hranga an tlan darh mek, kan tlan darh mek a ni. Chung zawng zawnga kan sawi duh lai tak erawh chu China leh India hian. A ral tlan kan tih ang chi hi an pawm ve thei lo niin a lang a, a lang mek a. Kan sawi duh erawh chu, China leh India chuan ral tlan ram a buai avanga mahni ram him tawh lo maw inhumhimna zawngin a ram thenawmte sahim nan tiin an pan a, India leh China chuan lo pawmin lo hum thei lo mahse Pathian chuanin a hum duh a, mi eng ang mi pawh hi Pathian chuan maw amah ang chhunga tlan lutte reng reng hi pawm theih loh a nei lo maw, pawm duh loh a nei lo a, a hnar ve ngai lo. tih hi kan sawi thar duh a ni vawinih hian chulai chu a pawimawh viau in kan hria tichuanin e vawinia a he ta kan ram mizoram kan chen na chu a tak takin burma ram angin buaina a a tawk ve lem lo pawh a ni thei kan tawng ve lo pawh a ni thei mahse he Kan ram, i ram, i ram hi a buai thin a ni. Kan ram hei maw, hei ngei hian buaina a tawk thin a ni. In hrethiam em? He Lalram, he mihring, he kan mihring hi hian He kan mihring hi ram buai dik tak zawk chu a ni. Vawiina hei hi i hre thar teng u. Ram buai chu Burma te khulam Israel, Gaza lam pawh a ni lo maw? Ram buai chu hei nang.